Winner oħra tas-Six Week Challenge hija Maria Laura Mifsud. Maria hija winner għas-sempliċi raġuni illi f'dawn is-sitt ġimgħat, apparti li tilfet għid kilos, mir-ritratti li rajna tagħha aħna bħala coaches ta' New Better Life rajna li Maria tista' tkun ta' eżempju mill-aqwa għalikom illi forsi qed taraw dan il-video u qed tgħidu isma' jiena wkoll għandi bżonn li naqqas naqqas naqra xi ħadd. Però ħa nibdew minn hemmhekk, Maria Ġegħlet tgħid, Isma', jiena għandi bżonn nagħmel xi ħaġa. Naħseb apparti d-dehra li ovvjament tidher f'għajn kulħadd u qed hemm, health-wise, health-wise tibda taħseb, isma', jekk tlitlaq taraġ, żewġ sulari biex nonxor il-ħwejjeġ u qed ngħejja, sinjal li. Irrid nagħmel xi ħaġa u. Naħseb dik kienet iddoqqli qampina kuljum x'inhu nitla' nagħmel il-ħwejjeġ. Qed nifhem.
U għalfejn għażilt li tibda is-Six Week Challenge? Qisu forsi għalfejn mort għaliha mhux għal xi programmi jew alternattivi oħra, insomma. Naħseb Six Week Challenge kienet qampin xi ħaġa li hekk tagħmilha ħa jirnexxielek, ħa tieħu xi ħaġa, ħa. Apparti li ħa tieħu xi ħaġa inti personalment kemm tilqa' u kemm kemm tidher aħjar, ħa tieħu l-flus lura. Jiġifieri dik kienet xi ħaġa li ħa nibdew minn hemm u mbagħad inkomplu ovvjament bil Prosit tassew. programm ieħor. U inti Marija ħadt ir-riskju, qed tisma' jiena ħa nieħu r-riskju illi jekk ħa noħodha bis-serjetà, Eżatt. naf illi jiena awtomatikament jekk ħa nitlef ċertu weight jew ċertu inches nista' nieħu anke l-flus lura. Eżatt. Tajjeb? Però r-riskju ħadtu, jiġifieri dan ma kellekx garanzija li inti ħa tasal. U minn hawn ngħidlek prosit li inti għamilt ħidmtek u wasalt għar-riżultati. X'appell għandek għal dawk in-nies, Marija, li qed jaraw dal-video u li forsi qed itellgħu jniżżlu jibdew xi ħaġa u forsi qed jikkunsidraw ukoll jew is-Six Week Challenge jew xi programm ieħor ta' New Better Life, x'tgħidilhom? Ara, ħanibdew minn New Better Life. Jien naħseb il-New Better Life vera għax meta tibda tiġi għall-exercises u għall-classes ta' hawnhekk, tħoss għall-ewwel darba b'żgħid. Dħalt u għedt kif ħa jirnexxieli meta bdiet turi l-exercises bdejt ngħid kif ħa jirnexxieli nagħmilhom. Imma totalment ituk il-ħin tiegħek speċjalment tal-bidu jiġu juruk ħafna u jiġu ħdejk u jispjegawlek u mbagħad tibda tgħid mela llum irnexxieli nagħmel hekk mela darb'oħra nipprova nżid xi ħaġa oħra. Ġifieri jiena waħdi wkoll kont nitkellimha, nitkellimha bejni nfusih u anke il-coaches. Kienet tiġi ejja, darb'oħra dakinhar mort aħjar, jew dakinhar u di tan-nofsija naħseb m'hawnx aħjar minnha. Kont ngħid ħa niġi nagħmel nofsija ninħeleb, imma mbagħad tħossok tajjeb. U li kont nimmissja waħda, jien kont nipprova niġi tliet darbiet, erba' darbiet fil-ġimgħa, li kont nimmissja waħda xi naf li ma nistax kont inħossha eh għax mhux tħossha għax ma ġejtx, tħossha għax il-ġisem jgħidlek isma' trid tagħmel naqra exercise.